Mähribanlar, şu gün ýörite Siziň iberen haýyştnamalaryňyz boýunça ýazan kommentariýalaryňyzyň esasynda Kerki şäheri bilen baglanyşykly maglumatlary, Kerki şäheriniň taryhy barada giňişleýin gürrüň bermek üçin öz işiniň ussady, halypa, Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti Hudaýberen Abraýewi ýörite söhbetdeşlige çagyrdyk. Hudaýberen aga, ýurdumyzda alnyp barylýan özgertmeler, esasan hem Lebap welaýatynda Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň çykaran Kararnamalary, çözgütnamalary esasynda welaýatymyzda alnyp barylýan işler dogrusynda türkmen metbugatynda giňişleýin çykyşlar bilen halkymyzy, ildeşlerimizi tanyşdyryp gelýär. Ynha, Hudaýberen aga, ildeşlerimiz bir Kerki şäheri bilen baglanyşykly maglumatlar, esasan hem taryhy maglumatlar bilen gyzyklanýar. Şular dogrusynda bir gürrüň beräýseňiz. Dogry aýdýaňyz, Kerki şäher barada gürrüň etmeli bolanda onda biz taryhyň jümmüşine aralaşmaly bolýarys. Sebäbi Kerki şäheri gyzyklanýan adamlar bilýändir, örän gadymky şäherleriň biri. Onuň atlary öň birnäçe gezek üýtgäp, biziň häzirki döwrümizde, häzirki wagtymyzda Kerki diýip atlandyrylýar weli, ýöne Kerki şäheriniň Kerki adyna çeneyem ol ilki başda Zem şäheri diýip atlandyrylypdyr. Ondan soň Zem şäheri diýip atlandyrylan soň belli bir döwür geçýär weli, ol Kerkuh diýip atlandyrylýar. Kerkuh diýmek näme diýilmek diýlende, Kerkuh bu berk goralýan gala diýmek arap dilinde manyny aňladýan ekeni. Ondan soň şol Kerkuh ahyry mine biziň şu günki günümizde Kerki şäheri bolup Atlandyrmak Kerki şäheri özüniň taryhyny, birnäçe ýyllaryň dowamynda göterip gelen taryhyny, özüniň geçmişini bu gün öwrenmäge pursatlar döretýär. Sebäbi Kerki şäheri bilen gyzyklanýan jahankeşdeler hem köp. Kerki şäheriniň öz ýaşaýjylaram diýseň bu Kerki şäheriniň taryhyny öwrenmäge döwtalap. Şonuň üçin Kerki barada gürrüň etmeli bolanda onda biz Zem galasyndan başlasak, Zem galasy, öň Kerkiň ady, Zem şäheri, ine şol örän irki döwürde Berk goranýan ýer bolupdyr, sebäbi hakykatdan hem Amyderýanyň kenarynda birnäçe derýanyň geçelgeleri bar, ine, derýadan geçelge amatly ýerlerde ýerleşýärdi. Ine, şol amatly ýerlerde ýerleşen geçelgeleriň birem, ine, şu Kerki hem Kerkiçi aralygynda derýanyň üstünden geçmek Mümkinçiligi şo wagtlar örän beýleki ýerlere garanda amatly eken. Kerki şäheriniň üstünden örän köp jahankeşdelerem, Aleksandr Makedonskiý ýaly serkerdelerem geçipdir. Ine, Aleksandr Makedonskiý özüniň Persiýa döwletine eden ýörişini Ýazga geçirenlerinde ine Aleksandr Makedonskiý özüniň gapdalynda mydama ýazgysyny, şonuň eden işlerini, geçen ýoluny, bitiren gahrymançylyklaryny ýazýar. Ýazyjylary urupdyr. Edebi bir gürrüňçilik ýaly edip ýazyp galdyrlan sözlerem bar. Ine şol Aleksandr Makedonsk Peşew derýa gyrasynda derýanyň bu ýerinden, ýagny Ren şäheriniň üstünden nädip geçmeli? Derýanyň özem gaty güýçli akýan akymynyň bolmasa gysylýan ýeri, sebäbi derýanyň akymy näçe gysylsa, şol ýerden geçmek şonça-da kyn bolupdyr. Şonuň üçin Bu ýerden geçmegiň öz ugurlaryny tapyp, Aleksandr Makedonskiý öz goşunlaryny hut şu Kerki şäheriniň üstünden geçirip, soňra Parfiýa döwletine, Persiýa diýip atlandyrylýan oba, şoňa ýöriş edipdir. Ine, şonuň üçin biziň Kerki şäherimiz birnäçe taryhy wakalara-da şaýat bolup galypdyr. Bu wakalar ýazylyp ilata ýetirilenler hem bar, öwrenilip ýörülenler hem bar. Ine şol wakalar barada aýtmaly bolanda, onda şu ýerde derýadan geçmek üçin gämi gatnawan bolupdyr. Şu gämi geçelgeden geçjek adamlary Geçmek üçin bu ýere gelen adamlar akmudukdyr, o kenardan beýleki kenara we şonda şol geçelgede şol geçmek üçin ýatan adamlara hyzmat hem edilipdir. Olar hem ýatyp dynç almak üçin ýa-da olaryň näme-de bolsa azyk önümleri bilen üpjün bolmak üçin bu ýerde ýörite adamlar bolupdyr. Ine şol adamlar bolsa şu ýerde derýanyň gyrasynda özleriniň ekinzarlyklaryny, özleriniň galalaryny döredipdirler. Şonuň üçin şu Kerki şäheri, Kerki etraby, Kerki sebiti özüniň birnäçe ýadygärlikleri bilen düýpli tapawutlanýar, sebäbi olaryň sany Häzirki wagtda Kerki şäherinde döredilen Medeni döwlet goraghanasy bar. Ine, şolaryň hasaba alynmagy bilen bir ýüz segsen sekizden hem geçýär, bir ýüz segsen sekize ýeten ýadygärlikleri bar. Ine, şol ýadygärlikleriň hemmesi hem derýanyň geçelgesi bilen hem bagly, derýanyň o kenary bilen bu kenaryny baglanyşdyrýan birnäçe geçelgeleri olar şol ulanyp, peýdalanyp, o ýerden özlerine degişli girdejiler hem gazalypdyrlar-da. Şol dadygärlikler bar, ine, galalar, Omargala, Sakargala, Mürzebegala, ine, şu galalar hemmesi şu geçelge bilen, Kerki şäher bilen baglanyşykly bolupdyr. Kerki şäherinde ýörite, ine, haýsy döwürde ýaşalanda-da, berk gala bolupdyr. Şol galada gorag örän güýçli ýerine ýetirilipdir. Şol galanyň içinde, diýmek, dürli kärdäki, Ynsanlar ýaşapdyrlar, olardan ýara goýan ussalaram bolupdyr. Olar ekin ekýän daýhanlaram bolupdyr. Ine, şol daýhanlary, şol mämeleri gorapdyr olaryň ekinzarlygy ýa-da olaryň beýleki hojalyklary galadan daşda bolsa-da, olar agşamlaýyn ýene gala gelip, galanyň içinde Bolupdyrlar, ýaşapdyr. Indi her iki şäherden öwrenmek üçin gelen jahankeşdeler şo Kerkegiň üstünden geçipdir. Şo geçenlerinde Kerki barada birnäçe şol rus jahankeşdeleri bar, ondan soň daşary ýurtlardan polýak, wenger jahankeşdeleriniň ýazyp galdyran zatlary bar. Kerki barada. Şol zatlaryň özi Kerkiniň şu günki durmuşyna şaýatlyk edýär. Kerki şäheriniň taryhy barada, onuň geçmişi barada gürrüň edýän wagtymyz biz ýene bir zady ýatlap geçmeli, olam bolsa Kerkiniň özboluşlylygy, şäheriň bir özboluşly arhitektura gözelligi bar. Ine şony Türkmenfilm kinostudiýasynyň režissýorlary şu biziň Kerki şäherimize gelende duýup, soňra olar hut şu Kerki şäherinde özleriniň döreden kinolarynyň, ýagny kinofilmleriniň birnäçesini Kerki şäher bilen bagladylar. Ine, mysal üçin, häzirki wagtda biz şoň sanyny sorap gördük, näçeräk kino düşürildi Kerkide diýsek, On üç sany Türkmenfilmiň Türkmenfilm kinostudiýasynyň on üç sany çeper filmi Kerkide düşürildi diýdi. Soň biz şo wagt şol artistler bilen şo kinony döreden hem-de kinonyň birnäçe epizodlaryny hut şu Kerki şäherinde surata düşüren režissýor Halmämmet Kakabaýew bilen gürrüňdeş bolamda soradym, Kerkiniň nämesi özüňize çekýär diýip-de. Hereket eýdi bu Aşgabadyň ýer titremeden öňki görnüşi diýdi. Hany biz diýdi şol ýer titreme kyrk sekkizinji ýylda boldy. Indi şo kyrk sekkizinji ýyldan öňki wakalary biz kinofilmde görkezjek bolsak, hökman Kerkä ýüzlenmeli bolýas diýdi. Kerkiniň diýdi jaýlary, binalary, ol arhitektura ýadygärlikleri, Onuň gözel keşpleri, nagyşlary, bularyň hemmesi öňki Aşgabat şäherindäki birnäçe binada bar. Ine, indi biz şol Kerkide şol zatlary görkezmeli bolýas diýdi. Mysal üçin, alyp görsek hem, Kakam aýdyp geler diýen çeper filmi Halmyrat Kakabaýewiň birnäçe baýraklary hem aldy. Şol Arkasyna süýtjagazyny ýörite howa salyp alyp gelip, şol ýaradar ýatan esgerlere süýt paýlap ýören gyzjagaz edil ine Kerki şäheriniň şol köçäniň ugrunda düşürilen şol jaýlar häzirem şo durkuny saklap otyr. Ondan başga Laçyn filmi ine biz Daşsaray ansambly ders Daşsaray ansamblynda surata düşürildi. Aşyk Çarlyýew bar. Ine şoň ýerine ýetirýän keşbi, roly, elbetde, şol şu kinoda şeýle bir ussatlyk bilen janlandyrýar. Soňam şu ýerde, Kerki şäherinde bir täsin ýagdaý bolup geçdi diýdi. Biziň bedewlerimiz bar, şu Laçynyň oglanlary diýen kinony düşürenlerinde biziň bedewlerimiz şu ýerden alyndy diýdi. Şu bedewleri diýdi, biz Aşgabatdan zatdan getirjek bolmadyk. Şu ýerde diýdi, şu bedewleri saýlap aldyk. Görsek baksak şu bedewler diýdi, kino düşürilýän wagty diýdi, ürkenok eken diýdi. Ol käbir bedewler kinoda diýdi, bir belli bir sýomkalary gaýtalamaly bolýar, ýa-da bolmasa ses çykarmaly, haýbat atmaly ýerleri bar. Ine şonda diýdi, bedew ürkse, bälese diýýär diýdi. Bu ýerde biziň aýtjak bolýan zadymyz başa barman galýardy. Şonuň üçin şu ýeriň bedewlerini alyp biz ýalňyşmandyrys. Olar hiç zatdan gorkmaýan ekeni. Şol biziň bilen dessine güreşip, biziň nirä, şo jylawy nirä çeksek, şo ýere ýöräp durdular diýip gürrüň berdi-de, Ana, şonuň ýaly aýtjak bolsun, Kerki şäheriniň soňky döwri, soňky geçmişem bir birnäçe wakalardan doly, ine, şol Türkmenfilmiň režissýorlary häzirem ýatlaýarlar, häzirem kino Kerkä, kino surata çümmäge gelmegi meýilleşdirýärler. Ine, olaryň birnäçesi mundan iki-üç ýyl öň ýurtda gelip, bärde, ine, Kerkiniň ýadygärliklerinde Tölegül hanymyň barada gürrüň berýän çeper film düşürenlerinde Astanababa obasyndaky ýadygärlikde boldular. Şo ýerde surat alyp düşürdiler, kino düşürdiler. Soň. Başga ýadygärliklerimiz bar. Kerkiniň öz ine şol Daşsaray ansambly ýa-da Mähmudat kitaphanasynyň jaýy bolup dur. Hemmesi özboluşly arhitektura ýadygärligi bilen. Indi bolsa şol jaý başdan näme maksat bilen gurlupdyr? Ine şol gurlan maksatlaryny şol kinoda görkezmek üçin hasam birhili Täsin, owurdan, özüne çekiji binalar bolup galypdyr. Biz içinde ýaşap ýörüs, günde-gün Kerki şäheriniň içinden ötüp geçip ýörüs, ýöne biz öwrenişipdiris. Ýöne daşdan gelýän adam şol Kerki şäheriniň şeýle özboluşly häsiýetlerini dessine duýýar, o barada soň Özüniň ýazgylarynda ýazýan ekenler-de, indi şonuň üçin hem şol jahankeşdeleriniň birnäçesi ötüp geçip, şol ýazgylarynda galdyrypdyrlar Kerki şäher barada. Dogdan hem halypa, ýagny jahankeşdeler barada hem belläp geçdiňiz. Kerki barada agzalanda, jahankeşdelerem, Kerki şäherine gelýän myhmanlar hem, esasan, Şu kerki açyk asmanyň astyndaky muzeý şäher diýip belläp geçýärler. Ine, şol sözüň özi tüýs jüpüne düşen diýsek, ýalňyşmasak gerek. Sebäbi hakykatdan hem açyk asmanyň astyndaky muzeý şäher diýip aýtmagyna doly esas bar. Kerki şäheriniň özünde muzeý borjuny ödäp ýerine ýetirip duran binalaryň sany kyrkdan hem geçýär. Diýmek, bu binalar öz wagtynda mundan bir iki asyr ol hyzmat eden binalar. Şol binalaryň bir öz gurluş aýratynlyklary bar, arhitektura taýdan bir üýtgeşik. Ýokarsyndaky, gapdallaryndaky keşpler, keşdeler, nagyşlar bularyň hemmesi bir özüne çekiji. Ynha, bärde Biz oňa häzir Ýetginjekler öýi diýip atlandyrylýar, ýöne Ýetginjekler öýüniň özi ine şol general Iwanowyň öz wagtynda şonuň kanselýariýasy, işlän ýeri bolup hyzmat edip duran rus goşunynyň özleriniň yştgaby edip ulanyp durlar şol jaýy, şol binany. Haýsy biri barada gürrüň ederin diýseň, şoň taryhyna aralaşsaň, gaty täsin-täsin zatlaryň üstünde bolýar bu. Kerki şäheriniň bir özboluşly aýratynlygy, Kerki şäheriniň bir ýatda galyjy taraplary, ol gaty köp. Kerki şäheri, dogrusyny aýtsak, dört derwezeli şäher diýip-de aýdybilýäris. Şol derwezeleriň hemmesi Kerki şäherine gelýän jahankeşdeleri, Kerki şäherine gelýän we dürli ýaşdaky ildeşlerimizi garşy alýan we şonuň üçin öňki taryhda-da dört derwezeli şäher bolanda ol uly şäher bolupdyr. Ol üçin hemme şäherlerde şuň ýaly birnäçe derweze gurulmaýan eken. Ýagny ine demir ýol bilen gelseň demir ýol menzili elbetde garşy alýar Kerki şäheriniň de özboluşly aýratyn demir ýol menzili bar. Uly bir derweze Hywa menzili, Hywa derwezesi, Awtoulag, Ýoluň Kerkä gelip girýän ýerinde how awtoulag derwezesi bar. Ondan soňra indi derýanyň üstüne, derýanyň içi bilen gelip, derýanyň derwezesi, dört derweze, indi şu dört ýerdenem bolsa jahankeşdeler biziň Kerki şäherimize aralaşyp bilýärler. Ine, munuň özi Kerki şäherine gelmek üçinem, Kerki şäherine gitmek üçinem ähli babatda mümkinçilikleriň döredilendigini görkezýär. Ine, Kerki şäheriniň bu özbaşdak aýratynlygyny şundan hem duýsaň bolýar. Kerki şäheriniň özi Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşmek bilen, köp geçelgeleri, köp ýollaryň çatrygy diýip aýdyp bilýäris, şol kerwen ýollarynyň çatrygy bolupdyr. Şo kerwen ýollarynyň ine, biziň üstümizden, Kerki şäheriniň üsti bilen Goňşy Özbegistan döwletine-de, ýeke tarapda Owganystan döwletine uzap gidýän ýollar bar. Öňki kerwen ýollary häzir ine demir ýol bolup uzap gidýär ol. Häzir awtoulag ýollary bolup uzap gidýär. Ine şolaryň hemmesi Kerki şäheriniň üstünden geçýär. Ine şo Kerki şäheriniň özboluşly aýratynlygyny şundanam duýsaň bolýar. Şo Kerki şäherinde ine birnäçe wagtlap Hywa derwezesi işlemän durdy welin, men şonda Kerki şäheriniň men özüm gyzyklandym. Haçan uçar gelip Kerki şäherine birinji gezek uçar haçan gonduka diýip. Görüp otyrsak, bir müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylda ilkinji uçar gelip Kerki şäherine gonup, şol uçar Kerki şäheriniň Töweregindäki birnäçe ilatly ýerlere özüniň kömegini ýetiripdir. Iki müň ýigrimi birinji ýylda Kerki şäherinde täze uçar menzili gurlup, bu menziliň abraýy, hormaty ýene-de artyp başlady. Ine-indi Kerki şäherine gelýän ildeşlerimiz ýa-da jahankeşdeler hut şol uçar menziline uçary bilenem gelip gonup, bu ýerde özleriniň täsinliklerini, Böregiň täsinliklerini, böregiň bir özbaşly aýratynlyklaryny görüp, synlap bilýärler. Muň, diýmek, şähere uçar menzili gelen bolsa, uçar menzili şäherde gurlan bolsa, onuň geljegem bolmaly, onuň geljegi gaty uly bolmaly. Sebäbi bu halkara howa menzili diýlip, atlandyryldy. Kerki şäheriniň howa menziline ine şol menziliň geljekde birnäçe ýurtlar bilen gatnaşyklary ýola goýmagyna garaşylýar. Munuň özem Kerki şäheriniň abraýyny hasam artdyrar, sebäbi Kerki şäheriniň ýadygärliklerini synlamaga diňe bir goňşy däl, uzakdaky döwletlerdenem, uzak ýerlerdenem gelýärler. Ýene bir zat şu ýerde ine Köýtendag sebiti bar bizde ine gündogarymyzda. Şu Köýtendag sebitiniň bir özboluşly aýratynlyklary, täsinlikleri bar. Ine şol täsinlikleri synlamaga geljek turistleriň, ýagny jahankeşdeleriň bu ýere aralaşmagyna ine şu uçar bendili ýerlere baryp aralaşyp synlap tomaşa edilýändir. Howa menziliniň gurulmagy bu diýmek örän möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Biziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelýän ildeşlerimiz jahankeşdeler öňe häzirki wagtda-da Kerki şäherinde bolanlarynda, ýagny başda-da men aýdyp geçdim öz sözümde, bu ýeriniň bir özboluşly aýratynlyklaryny haýran galmak bilen synlaýarlar. Eger-de biziň döwlet ýolbaşçylarymyzyň, ýurt Baştutanlarymyzyň sözlerinden mysal getirsek, onda Kerki şäheriniň gymmaty hasam artýar. Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzyň ösüşlerini, ýurdumyzyň taryhyny has içgin öwrenip, ony halkyň aňyna ýetirýän Mähriban Arkadagymyzyň bir şeýle bir sözleri bar, Biziň baý hem-de gadymy mirasymyz, bahasyna ýetip bolmajak medeni-ruhy gymmatlyklarymyz bar diýip belleýär. Ine, şol gymmatlyklaryň hemmesi, diýmek, biziň ýurdumyzyň gündogar künjeginde-de bar diýip biz aýdybilýäris we gündogar künjegini öz içine alýan Kerki şäheri, şeýle täsinlikleriň mesgeni, şeýle täsinlikleriň mekany, bu ýerde şol geljekde ýene-de birnäçe gazuw-agtaryş işleri hem geçiriler, sebäbi, Kerki şäherinden tapylan sowadyjynyň mundan birnäçe ýüz ýyl öň işländigini, şonuň döredilendigi gaty haýran galdyrýar. Ine, ýeriň astyndan gazyp, ýeriň aşagynda gar saklapdyrlar. Gar, şo gyşdaky gary ýeriň astyndan gömüp saklap, ony tomusda-da birnäçe önümleri saklaýan sowadyjylary işlederýär edip ulanyp durlar. Munuň özi hem bir täsinlik. Ondan başga Kerki şäherinde gylyç, beýleki ýaraglary ýasaýan ussahana işläpdir. Özüniň bir birnäçe aýratynlyklary bilen tapawutlanýan arhitektura binasy bar. Ine şu binalara ussalar öz wagtynda şul ýaňky binalar gurlanda Daşary ýurtlardan getirilipdir. Arabystandanam getirilipdir, Hindistandan getirilipdir. Şol ussalar şu ýerde şol ýaýlak binalary hem gurup, ýatda galjak, özem hiç wagt üýtgemejek täsin bir öwüşginleri beripdirler, nagyşlary geçiripdirler şo binalara. Ine, şeýdip hem şo binalaryň özboluşlylygy, olaryň bir özüne çekiji taraplary saklanyp galypdyr. Mundan birnäçe ýyl öň türkmen arhitektorlary gelip öwrendiler, arheologlar gelip öwrendiler. Bu ýerde alymlar gözleg-agtaryş işlerini geçirdiler. Mundan şo gözleg-agtaryş işleri netijesinde Astanababa ýadygärliginden birnäçe gymmatly daşlar tapylypdyr, gymmatly bezeg şaýlary tapylypdyr. Ine şu zatlaryň özüniň hakykatdan hem bu ýeriň bir gymmatynyň uludygyna Görkezýär, artdyrýar. Men sözümiň ahyrynda hakykatdan hem biziň ýurdumyzda bir Gündogaryna gelşik berip duran, Gündogaryň Günüň dogýan tyllaýy şöhlesiniň ir säherden Kerki şäheriniň üstüne düşende şöhle basalyşy ýa-da bolman Köýten daglarynyň üstüne düşýän Günüň ilkinji tyllaýy şöhlesiniň melewşe Reňkleri bilen utgaşmagy, älemgoşar ýaly şöhle saçmagy ol ýöne ýerden däl, bu ýerden tekrar öwrenmeli baýlyklar, daşlar, minerallar gaty köp. Mundan şol Köýten dagyň gowaklarynda saklanyp galan minerallaryň biziň ýurdumyzda birnäçe ýerlerde ulanyp boljak. Ine bu zatlar geljekde ýerine ýetirilmeli, geljekde öwrenilmeli we geljekde üpjün etmeli meseleler bolup durýar. Men sözümiň ahyrynda biziň ýurdumyzyň şeýle ajaýyp geljegini öňünden kesgitläp, ony ösdürmek, ony täze belentliklere götermek üçin gul aladyny edýän mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýle alyp barýan şu tutumly işleriniň mydama rowaçlyklar bilen utgaşmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Halypa,
şeýle gyzykly gürrüňleri berdiňiz. Dogrudan hem, ýurdumyzyň ähli künjegine bolşy ýanak Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen Kerki şäherinde hem düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Ynha, şolar dogrusynda Kerkiniň taryhy, Kerkiniň geçmişi, Kerkiniň şu güni barada beren giňişleýin gürrüňiňiz üçin size köp sagbolsun aýdýan. Mundan beýläk hem janyňyz sag bolsun, alyp barýan döredijilikli gözlegleriňiz oňyn netijesini bersin. Mähribanlar, Kerki şäheri barada beýleki maglumatlar bilen baglanyşykly gürrüňleri indiki söhbetdeşliklerimizde dowam ederis. Hoş sag boluň!